Moien Kanner alleguer, moien Tufi, häerzlech wëllkomm bei eiser klenger Liesung. Mäin Numm ass Luc Maartling, heiansdo schreiwen ech Bicher, awer net ëmmer, heiansdo iwwersetzen ech och Bicher an hei ass eent, dat hunn ech just iwwersat, dat ass ganz flott, dat heescht De Schusch an de Bier. De Bier kennt der sécher, dee gesitt der hei. Krochelbeer. An hei hu mer de Schusch. Dat ass en Déier, wat et esou net gëtt, wat et awer schonn an enger anerer Geschicht gëtt, de Schudderschusch. An hei ass de Schusch ee ganz wichtegen, deen eppes ganz Léiwes mam Bier mécht. Wat, dat gesi mer elo. De Bier huet gegaapst. Droge si mer en ëwer midd. Hie war esou fläisseg gewiescht an elo war hien räich. Kuckt mol, hei gesäit een iwwerall Suen aus senger Posch an aus sengen Täsche luussen. De ganze Summer iwwer hat de Bier Hunneg gesammelt. an en hat domadder vill Sue verdéngt. Mee wouhin mat deem ganze Geld? Kuckt mol hei, aus der Stad, wou mer elo grad waren, geet et an d'Bierger. De Bier huet sech nach an der Stad 500 Gramm Mohrkuch kaaft, dat ass Lakritz, ganz lecker, eng schick Hiel, An de Knubberdullesbierger, eng Hiel ass eng Höhl, hei gesi mer se, an de Knubberdullesbierger, dat sinn déi keck Bierger hei, an do kritt e mat engem Helikopter seng ganz Saachen higeflunn an en hat sech natierlech e Bett mat enger Matrass kaaft, fir ënnert der Matrass de Rescht vu senge Suen ze verstoppen. Do gesi mer en. Hei ass den Hiel, do ass de Bier. An hei luussen souguer nach Sue raus. Knapps hat de Bier seng Suen ënner senger Matrass verstoppt, ass een Hong laanscht geditzt. Do gesi mer et, mat engem Hittchen um Kapp an engem Sak iwwer der Schëller. De Bi ass erféiert. Een Hong mat engem Sak, dat konnt nëmmen eppes heeschen, dat war sécher en Héngerdéif, op frëscher Dot, ënnerwee fir den anere Leit hir Suen ze klauen, dem Bi seng Suen. Oh, et ass besser, ech maachen eng Dier op meng Hiel, huet de Bi geduecht. Mee knapps hat de Bier eng Dier op senger Hiel, dunn ass en Hirsch laangscht getrëppelt an enger Liedersbox. En huet ee laange Bamstamm gezunn. Kuck mol hei, op Rieder! De Bier ass nees erféiert. En Hirsch mat engem Bamstamm! huet e geduecht. Domat wëll dee sécher meng Dier andrécken, fir u meng Suen ze kommen. Et ass besser, ech bauen eng Mauer ronderëm meng Hiel.

De Bier ass nees erféiert. Do gëtt hien nach eng Gans mat engem Seel, huet e geduecht. Domat kann et einfach iwwer meng Mauer kloteren, sécher fir meng Suen ze huelen an an hirer Pëschelchen ze verstoppen. Hm, et ass besser, ech séchere meng Mauer mat engem pickeschen Drot. Do gesi mer de pickegen Drot. Knapps hat de Bier seng Mauer mat engem pickegen Drot geséchert, ass e Muermeldéier laanscht gehéist, mat rosa Schong a mat enger Leeder.

Bis bei meng Fënster kloteren an dann eran an den éischte Stack, wou mäi Bett steet, mat der Matrass drop an de Suen drënner. Et ass besser, ech maachen e Gitter op meng Fënster. Datt jo nëmme keen do eraklamme kann. Hei gesitt der de Bier, en ass grad am Gaang e Gitter op seng Fënster ze maachen. E schützt sech ëmmer méi, hei ass d'Gitter, do ass seng Mauer, do ass säi pickegen Drot. Mee knapps hat de Bier seng Fënster vergittert, ass een Hues laanscht gehoppelt. Mat enger Méck ëm den Hals an engem Akkordeon, fir Musik ze man, um Bockel a mat engem schwéiere Pak am Grapp op deem e Wuert stoung, dat Angscht gemaach huet, explosiv! De Bier huet ugefaangen ze tuddelen, Den Hues wëll sécher e Lach a meng Fielsmauer sprengen, dann a meng Hiel krabbelen. As ech meng Sue kropen? Et as besser ech verbriederen meng Fënster, datt kee gesäit, datt iwwerhaapt hei ee wunnt. Wéi de Bier seng Fënster verbriedert hat, do luusst en derduerch, huet en sech endlech sécher gefillt. Elo as alles gutt geschützt a bewaacht, huet e geduecht. an huet erausgeluusst. Ma grad dunn ass ee komescht Déier laangscht seng Hiel spadséiert, mir gesinn et nach net hei, en Déier, wéi de Bier et nach ni gesinn huet. Fir et ze verjoen, huet de Bier sou haart gejaut, wéi e konnt. Jaiiiits! Sou ongeféier huet e geruff. Wat gelift! huet de Schusch geruff. Alles vergittert a verbarrikadéiert, wat ass dann hei geschitt? Firwat geschitt? huet de Bier gefrot. Mir, wat hues du da gestiicht? huet de Schusch gefrot. Wisou gestiicht? huet de Bier gefrot. Ma firwat huet een dech dann agespaart? Ech sinn dach net agespaart, huet de Bier gesot. Dat ass mäin Haus. Däin Haus? huet de Schusch sech gewonnert. Du kanns also raus, wann s du wëlls. A wann ech wëll? huet de Bier geäntwert. Hm, de Schusch huet dem Bier dat awer net richteg gegleeft. De Bier ass, hei gesi mer et, de Bier ass d'Trap erofgeklotert. Do ass en, huet seng Kludder mat de Schlëssele geholl, déi siwe Schlässer opgespaart an d'Dier opgemaach. En ass dunn d'Mauer, en ass duerch d'Mauer gaangen an huet sech virun de Schusch gestallt. Dir gesitt, de Bier ass grouss a staark an de Schusch ass u sech ganz kleng. Gesäis de, huet de Bier gesot, et stëmmt also, huet de Schusch gestaunt, du bass fräi, ma da kanns du jo matkommen. Wouhin? Wollt de Bier wëssen. De Schusch huet de Bier mat bei de Floss geholl. Do ass en. Wou schonn alleguer déi aner gewaart hunn. Hei ass de Bier. Do ass de Schusch. Do ass d'Muermeldéier. Du has d'Gäns, du has d'Gams, du has den Hues an, ween hu mer nach vergiess, den Hirsch. D'Muermeldéier huet dem Bier iwwer d'Leeder gehollef, d'Gams huet d'Seel vum Flooss lass gemaach, den Hirsch huet de Bamstamm ugestréckt, An d'Tong huet den Hunneg aus dem Sak geholl. Dir gesitt, dat sinn all déi Déieren, virun deenen de Bier sou vill Angscht hat, datt se géinge seng Sue klauen. De Bier huet gelaacht. Hien huet en Ausfluch gemaach, zesumme mam Schusch a mat senge Frënn. Dat war lëschteg an de Bier war frou. Lo war hien richteg räich. Party! huet den Hues geruff an huet d'Freedefeier ugefaangen.